नूनो नहीं है यहाँ नून जोहर खाए पर तो आप है तो नून कहाँ से हो हरदी नहीं है किछो हरदियो नहीं है नहीं एक काम करू हाँ, कहू ना आबै छी कनी कोटा पर जाइ छी के देखै छी कोटा वाला हम्म, लऽ लेबै दसो किलो दऽ देतै गहूँम आ चाउर लऽ कऽ आबै छी आ काल्हि जे गेल छलै कोटा पता नहि देलक काल्हि नहि कोटावला बन्द छलै आइ सुनलियै एगो दूगो धियापुता कहलकै हँ कि कोटा पर हे उएह धियापुता सब कहलकै कनि देख लै छियै की कहू गरीबीके जिन्दगी जिन्दगी है किछो नहि है जिन्दगी हँ आ दू बाल बच्चा जे ओ कथी छै नहि काम लगै है नहि धंधा लगै है केकरो लग जाइ छियै तऽ कहे भैया कामे नहि है तो की करबह काम कऽ कऽ बताउ ई एहनो बात भेलै कि की करबै काम कऽ कऽ कहियो एना नहि बाल होइ बच्चा है। भूखे मरैया तऽ यौ। अच्छा काल्हि अबिहऽ ये एना नहि होइए तऽ बाहरे पर जे देखियौ ने बाहरे परदेश देखियै हँ आ नहि तऽ हम हमरो लेन चलू हमहूँ चलब अच्छा ठीक है कनि आबै छी कोटा पर सँ आबै छी कोटा पर बर्तन माज कऽ रखू ठीक ठीक आबै छी कोटा पर जल्दी आयब तऽ झोरा तोरा दिअ ने झोरा लेबै तऽ झोरा नहि देबै तऽ कथीमे लेबै जहन ओहि अङ्गनासँ लऽ लेब नहि देखियौ झोरा तोरा नहि है घरमे किछो नहि है अब बताओ केकरा से लिए झोरा के देते से कहबै तब ने ओकरे जाओ ना घर पर। बड़की काके से मांग ले बड़की काकी जे ओ जे काल्हि जे भेंट भेल रहै हाँ देतै देते जाओ ना ठीक है जाइ छी हाँ, जाओ जल्दी आ जाइ छी जा चम बतन तन मज ले ले बुढ़वा गेले हन कोटा पर देतै कोर्ट आ कि नहि देतै पता नहि दू बाल बच्चाके कथी करबै कतऽसँ खिएबै की करबै नहि पता चलै छै कामो धन्धा नहि मिलै हे जे दू गो तीन गो कोठियो पकड़ि लेतियै डेढ़ो डंटा कऽ कऽ बाल बच्चाके गुजारा करितियै कोनो काम नहि कतऽ जाउ की करू किछु नहि समझ अबै एना नहि तऽ बुढ़बा अबै तऽ बुढ़बाके कहै छै बाहरे परदेश चल सब बाल समझमे नहि अबै हे दूगो बाल बच्चा हे कथी खेतै कथी नहि बुढ़बोके नहि काम धन्धा लऽ अबै हे चलि जेबै बाहरे परदेश बाल बच्चाके लऽ कऽ काकी छियै की भेल कंडो बौआ लाली हँ की भेल कैला उदास बैठल छी की कहू बौआ अने काका के काम धंधा लगे आ गरीबी हाल तऽ बुझते छै ने काम तऽ करे छलै ने छोड़ि देलकै काम कहिया कते दिन भऽ गेलै दू महीना भऽ गेलै काम कोइ ठेकेदार सबके काम नहि देखै खतम छी भऽ काका गेलै। के कोटा गेल घूमै छल ओतऽ देखलियै हम तास तास खेलै छल कतऽ ओतऽ गाछी मे गैमे गैमे हम एम्हर दुखे मरे छी आ ओ तास तास खेली हम कहलियै किया बा उदास बैठल एते चलते आबि गेलियै अंगना की करिए बौआ बुढ़वा के तऽ काम धंधा करे नहीं है हँ हम ही कतऽ से बाल बच्चा के खियैये कमा हँ, कऽ? सही बात है यहाँ तऽ डेढ़ो डंटा नहि लगे है जे हम कमा कऽ खियेबै बाल बच्चा के हँ

की करब देत कि नहि देत पंडोल वाली के तऽ कहि कऽ एलियै हाँ कहि कऽ एलियै आब डीलर साहब देत कि नहि देत से सोचै छियै डीलर साहब छियौ बोलू बोलू की बात कहले कोटा नहि मिले है यौ कोटा तऽ बंद भऽ गेल तीन महीना पहिले हे तीन महीना पहिले हे बंद भऽ गेलै हँ आब अहाँके पाइ आयत खाता पर जा देख हम तऽ कहि कऽ आयल छलियै पंडोल वाली के कि जाइ छी डीलर साहब लग कि लेबै चाउरो दस किलो दऽ देत आ गहूमो दस किलो दऽ देत तऽ भर एक महीना चलत आब अहाँ कहै छी तेहन बात अब की करिए आब कहू डीलर से आब की कहै छी कहू आब आयत पैसा खाता पर तबे हैत जाओ आब कते दिन पर औते इलेक्शन के बाद आयत आब बाप रे बा इलेक्शन के तो एक महीना टाइम है यो हाँ तो ओकर बादे आयत खाता पर पाई आयत

यो कुछो दऽ दिअ ना कुछ गोदामो में नहीं है से झाड़ बहार के दो दी कनिको नहि है किनको नहीं पूरा गोदामे खाली भऽ गेलै पूरा गोदाम खाली हो गए आब की करबै हो भगवान गे पंडोल वाली गे केना रहबै गे यौ डीलर से आब यौ आशा लगा के आयल छलियै अहाँ लग यौ आब कोन समाज टोला मोहल्ला से लेबै यौ जाइ छियै काकिए से मांगबै पैसा जाइ छियै

कहलकै डीलर साहब की बुझलियै हँ कि आब तोरा अकाउंटे पर पैसा एतौ हँ ई तऽ एबे करतै ई तीन महीना हो गेलै बन्द भेला से एगो अहाँ काम कऽ दिअ ने कि अहाँके घर पर हम गेलो छली हँ बड़ गरीब है देखै छियै अहाँ अहाँके बड़ देखे गरीब छली छी तऽ। गाछी में ताश खेलैत अखन तऽ कनी देर में की करिए नहीं काम धंधा लगे तो देखे छे धुया पुता के साथ तो कनी पाई कत से ले छी नहीं मिले तो यो से नहीं कहियो कोनो कर्जा वर्जा द दियो अभी हमरा तर कुछ नहीं होत अपने कर्जा से डूमल छी अब अहूँ कहे छी अब केना की करबे नहीं हो सके है असंभव है कहाँ कह दिलिए पंडोल वाली जाके जुआ खेले हां ई तो हम कह देली हम देखने छलियै जे गेली ने अहाँ ने पैर गेलियै फेरी मे यौ की यौ भेल पंडोल वाली हमरा तऽ जान नहि छोड़तै मारबे करतै यौ एहिसँ पहिले कीन लै छियै एक लहर। बाप रे जुलूम कऽ देलकै यौ राकेश बाबू जुलूम कऽ देलियै यौ पंडोल वाली के कहि देलियै अब हमरा छुनकेबे करतै यौ भरि मोन कानि लै छी एतै मारत तऽ जरूर है ई पंडोल वाली एक नंबर के नटीन है मारबे करत आब की करिए हम यो लोरो ने बोए जाइ छी

एगो बात सुनलिए या की पहिले झोरा राख दिअ लाठी राख दिअ कहली या डीलर हाँ। साहब लग गए छलिए की कहलक हन डीलर साहब की कहलकै आब तोरा चाउर दाल नहीं मिलतो किया कुछो नहीं मिलतो गोदाम खाली हो आ एक हफ्ता से बटा छलै ना

है तोरा के कहलको हम देख अलिए हन आ गेल छलै गाछी हाँ कथी करे ले कथी करे जाए आदमी छोरा सब गेलै ने मारे ले हाँ गाछ लाइन मारे ले बताओ देखै छियै

हमर बाबू कतऽसँ आबि गेल ककरा लग कतऽसँ आबि गेल कोटा लगा एलै किया नहि हे हे तू हमरा झाड़ू लगा किया मारै छी तू कोटा भेजली हो गए बहिचो बड़का खर्रा है के चोट लागत गए गिर जात गए देखे छी खाली ओहिमे सुइए वाला तो हम जे कहियो कोटा जाय ले तऽ तू कोटा किया नहि गेली तास तास किया खेलली हन तू हमरा जवाब दे यार कनी खेल लेलिए

आब नहि खेलबो कान पकड़े छियो आब नहि खेलबो छोड़ सुधरबे कि नहीं सुधर गलियो एके गो झाड़ू घर में जे राशन नहीं हो कत से बाल बच्चा खिएबू तोरा सब चीज नहीं हो हमरा कोई नहीं चीज नहीं हो जोना काकी और सब मैं का काके से लेने चलिए हम पैसा पैसा लेने चलिए

तास कत गेल खेले ले धुइया पुता में कनी खेल लेलिए गे पाई थोड़े छले एगो धुइया पुता जे छले ना ओकरा पास में ओकरा माय बाप बहुते पाई देने छले हां कहले ला त बौआ रे अजमा के देखियो हां पकड़ाई हो कि नहीं पकड़ाई हो हां तो दू तीन बेर पकड़े ले हां आ तकर बाद में जे जाय लगले त चले गेले ओहो छोरा कनिते गेले अकर माय बाप एते हमरे थुरते आ तू हमरे थुरे जगे हम एलियो तोरा लग के ना जान बचत के बचे तो हाँ हाँ हाँ यानी की करबी ओकरा कनखी मारि दिए ओकरा माय बाप के अपने भुला जेते हमरा जान छोड़ि देतौ गे जिंदगी भर तू पार बन रही के सुधरबी कने हमरा कतम सुधरि जेबौ कहिया आइए तू कोट अनबे तऽ घर में रहबो आ नहीं अनबे तऽ नहीं रहबो कतऽ भाग जेबी नहरा भाग जेबो नहीं रा हाँ घर में एगो अनाज नहीं हो कथी खिएबो आ कथी बाबा के खिएबो हम नैरा जब भाग जेबी हाँ पहिले लोर पोछऽ दे पहिले लोर पोछऽ दे तोरे साड़ी से पोछ ले चलो अच्छा कह नैहरा जब भाग जबी हम्म। तो भाई के कमा के देने छी हमार भाई बाप पर वस्तु उठा लेता हमार भाई बाप पर वस्तु उठा लेता अपना ला झक उठा ले तो परबती हाँ

हमहूँ ससुराइरेमे जेबै हमरा तऽ जरूरे साइर सरोजनी तऽ मानबे करतै जेबै हमहूँ जेबै हमर मनक गाम में